D'Europäesch Unioun ass nämlech an der Kris. Et ass eng demokratesch, eng institutionell an eng ekonomesch Kris, an där sech d'EU befënnt, a si huet negativ sozial Repercussiounen, awer och ökonomescher an ökologescher. déi dann och erëm zu humanitäre prekäre Situatioune féieren. An alle Länner vun der Europäescher Unioun ginn déi sozial Ongläichheeten tëschent Aarm a Räich ëmmer méi grouss. Et sinn ëmmer manner Leit, déi ëmmer méi räich ginn, an ëmmer méi Leit, déi méi Oarm ginn. Am meeschte betraff sinn ebe grad déi Oarm, déi Schwächste vun deene Krisen, an och oft d'Fraen un éischter Plaz, wou a ville Fäll nach ëmmer vun direkt betraff si wann d'Liewenskonditioune prekär ginn. Dobäi kënnt, datt Europa awer ëmmer als Friddensprojet no bausse verkaf gëtt, duergestallt gëtt, an een awer gesäit, datt emer, datt en d'international arméiert Konflikter sech heefen, och un deenen, wou d'Europäesch Unioun méi oder manner direkt bedeelegt ass. Ganzer sechs Auslandsmissioune lafen direkt iwwert d'europäesch militäresch Kooperatioun. An d'Memberlänner vun der Europäescher Unioun sinn och aktiv bedeelegt, net nëmmen also scho bei der Exportatioun vu Waffen an awer och bei der Oprëschtung, déi se an hiren jeeweilege Länner an domadder a ganz Europa aktiv bedreiwen, a follegen do brav der NATO, déi jo déi zwee Prozent do festgeluecht huet zu Wales, wou och eisen aktuelle Premier an aktuell an och eisen aktuellen Ausseminister present waren an dat mat gedroen hunn. Mee net nëmmen d'NATO schreift déi Oprëschtung do quasi, also schreift déi Oprëschtung vir aktuell, och d'Traité, den Traité vu Lissabon huet dat a sengem Traité stoen, dass d'Länner musse weider oprüsten. Wat mer domadder séinen, mat deene Krisen an awer och mat där Militariséierung, dat wësse mer. Dat si Flüchtlingen, déi, deenen näischt anescht iwwreg bleift, och opgrond vun där onfairer Handelspolitik, fir hir Heemecht hannert sech ze loossen a probéieren e bessert Liewen an Europa ze fannen. D'Fro stellt sech, Wann et esou vill schlecht Saache ginn an dëser Europäescher Unioun, firwat gëtt dat dann iwwerhaapt gemaach? Wie profitéiert vun deene, vun där Politik, vun deene Krisen? An do muss ee feststellen, datt dat ebe konkret Leit sinn, Männer a Fraen, déi politesch an ekonomesch un den Décisiounshiewele sëtzen an déi eben domadder de wou am Fong déi liberal Droite an déi extrem Droite quasi Hand an Hand mat Aktionäre, PDGen a Lobbyiste schaffen, fir weider an déi Richtung eist Europa ze beweegen. Déi Lénk wëll sech do kloer dogéint wieren, datt se grouss Entreprisen aus der Pëtrolsindustrie, aus der Pharmaindustrie, aus dem Agrobusiness a vun engem esou genannte Komplex militaro-industriel, also einfach déi ganz Militariséierungsindustrie, weider esou vill Afloss hunn an der Europäescher Unioun. Dat ass, dat kléngt no grousse Wierder an dat kléngt e bësse simplistesch, mee D'Zuelen, wat den Afloss vun de Lobbyisten ass, schwätze fir sech. Do ass jo och rezent sinn do nach Artikelen a Statistike publizéiert ginn. Et muss domat ophéieren, datt et méi si sinn, déi d'EU. regéieren an ebe bestëmmen, wéi et an der EU leeft. An et muss méi a méi d'europäesch Parlamenter, also d'EU-Parlament an déi jeeweileg national Parlamenter sinn, déi am Intérêt vun de meeschte Wieler aktiv ginn an decidéieren. Well alles dat, déi ganz Politik, dat déngt just engem, an dat ass der extrem Rietser, virun deenen elo jiddereen esou dat Schreckensgespenst opbaut, fir am Fong och dat quasi nach ze notze fir seng Wieler awer nach iergendswéi ze halen, obwuel ganz vill Wieler eben enttäuscht sinn a widderhuelt enttäuscht si vun där Politik, wou se dat eent quasi versprach kréien an dat anert awer herno gemaach gëtt a si mierken am Fong an hirem Alldagsliewen um Terrain, dass dat ebe mat den Austeritéitspolitiken, déi geschitt sinn, mam Chômage, deen eropgeet, a mam Klimawandel, dass et net hinnen zegutt kënnt An dann ass d'Gefor déi, sech eben um Feind ze ieren, dat heescht ze mengen, am Fong déi, déi virun där Krisepolitik an där neoliberaler Politik do flüchten, dat wären am Fong d'Feinde vun deenen, déi och hei an Europa ënnert deene Krise leiden, woubäi mer alleguerten am Fong wëssen, wa mer just e bëssen d'Chiffre kucken, dass et dass déi Dépensen, déi Suen, déi un Steierrecettë verluer ginn duerch déi ganz Politik, bei wäitem méi fir de Misär zoustänneg sinn, wéi déi Persounen, déi heihinner kommen an no enger gewësser Zäit och einfach hei zur Économie bäidroen an dee Friemenhaass am Fong just eng Projektiounsfläch ass, déi net dem wierkleche Problem entsprécht. Dofir heescht et elo opzepassen, net déi falsch falschen Discoursen ze verfalen, ze soen, et hätt souwisou kee Wäert, wëll dat alles ass keng Fatalitéit, dat ass d'Resultat vun enger Politik, déi scho joerzéngtelaang elo gemaach ginn ass an déi sech eben erëm ëmmer méi zouspëtzt. An déi Politik, déi muss net esou gemaach ginn, déi kann anescht gemaach ginn. An dofir brauch et aner Majoritéiten am EU-Parlament. An dofir trieden déi Lénk och bei dëse Wahlen un, fir zu deene Majoritéite bäizedroen an op d'mannst ee Sëtz an dësem Europaparlament ze kréien an dann déi dote Positiounen ze vertrieden a virun allem ganz konkret den Multinationalen iwwer d'Schëller ze kucken an an hiren do ee bäizedroen, dass se si déi déi Afloss deen Afloss net méi kënnen huelen, ouni dass et dass een et matkritt. Dat ass an der Vergaangenheet scho gegléckt vu verschiddenen Deputéierten hunn dat gemaach a mär wëllen déi Beweegung verstäerken. Bei deenen dräi Themen, wou ech schonn ugekënnegt hunn, fir elo zu deenen iwwerzegoen, wäerte mer jeeweils fir d'éischt emol erklären, wéi mär d'Situatioun am Moment gesinn an Europa an dann op eis Revendicatiounen agoen, déi mär opgrond vun deem Constat hunn. Dat heescht, et kënnt ëmmer e bësse fir d'éischt déi schwaarz Molerei, well et muss een d'Realitéit fir d'éischt gesinn, ier ee se ka veränneren. An da si mär awer, hu mär eis d'Méi ebe wierklech gemaach, och bei den Europawahlen e Programm ze entwéckelen, dee ganz konkret Pisten opweist. Ech selwer ginn da fir d'éischt drop an, awéiwäit d'EU duergestallt gëtt als Friddensprojet an wéi wéineg dat awer och de Realitéiten entsprécht. Et war ëmmer ee vun de Grënnungsverspriechen, datt d'Europäesch Unioun wäert Fridde bréngen. Dat ass en nobelt Zil an in der Tat hu mer dat erreecht innerhalb vun de Grenze vun der Europäescher Unioun. Mee wa mer e bëssen iwwert d'Grenzen ewech kucken, da gesi mer, dass mer 28 Kricher weltwäit hunn a mär si selwer als Europäesch Unioun bei sechs Kricher bedeelegt. Et ginn europäesch Länner wéi Italien, wéi Frankräich, déi sech um afrikanesche Kontinent mat ëm Pëtrol, beméien an do net zeréckschrecke fir Krich ze maachen, offensiv. An d'Idee vun deem Friddensprojet muss et eiser Meenung no sinn, eben dee Fridden och iwwert d'Grenzen eraus ze erreechen, op Kooperatioun a Multilateralismus ze setzen, fir e weltwäite Fridden ze erreechen an net ze probéieren, selwer eng vun de Groussmuechten ze sinn an ze ginn, wëll mär wëssen am Fong, wou dat wäert hiféieren a mär gesinn et am Moment an där ganzer Oprieschtungsspiral. Mär mussen zu weltwäitem Fridde bäidroen, fir eben och de Fridden an Europa ze assuréieren, wëll soss steet deen op wackelege Been. Mär gesinn, datt d'Europäesch Unioun méi staark wéi de Friddensprojet eben en ekonomesche Projet ass, wou eben op de fräie Marché fir d'Kapital a fir d'Industrien opbaut an eben déi Konkurrenz an de Fräihandel zu deenen Ongläichheete féiert, déi zu de Konflikter och féieren. Mär Mer gesinn, dass an Europa eben och Länner mat der Rüstungsindustrie maachen, dass mer siwen europäesch Staate mat Frankräich un der Spëtzt, siwen europäesch Staate sinn ënner deenen zéng gréisste Staaten, déi mat der Rüstungsindustrie Suen maachen an déi Waffen dohinner exportéieren, wou am Moment déi Konflikter sinn, déi am Fong a laut den Aussoe vun de Politiker kee wëll hunn. Déi Exportatioune mussen ophalen an och déi Oprëschtung muss ophalen. An och Lëtzebuerg ass net onbedeelegt dorunner. A Lëtzebuerg geet de Budget fir Oprüstung, fir Militariséierung all Joer ëm 40 Milliounen erop, sou datt e mär 2016 schonn op 365 Millioune komm sinn, dat heescht eng Millioun pro Dag an Oprüstung gestach ginn, an datt mer 2020 bei 410.000 410 Millioune wäerten ukommen, wat da bei wäitem iwwert dem Budget läit, deen a Logement investéiert gëtt, wat awer bei wäitem déi Kris ass, déi ganz vill Leit hei zu Lëtzebuerg betrëfft a wou mer misste All Frang doranner investéieren. Et muss een och soen, datt mär domadder bäidroen zu enger europäescher militärescher Kooperatioun, déi net, wéi oft gemengt gëtt, just op d'Defense ausgeriicht ass, mee an den Texter vun der Pesco, also der Permanent European Security Cooperation, steet ganz kloer festgeluecht, dass et hei net drëm geet, just Defense ze maachen. Nee, d'Pesco ass am Fong do, wëll d'NATO just Defense mécht a wëll d'europäesch Memberslänner an d'Kommissioun mengen, si missten offensiv an Europa fir europäesch Interessen antrieden. A mär wëssen all, dass europäesch Interessen an och Konflikter oft mat Energie ze dinn huet. An an deem Sënn ass och e Lien zwëschent enger, zwëschent enger Friddenspolitik an enger Energiepolitik ganz wichteg ze maachen. An déi Fuerderung, déi mer an eisem, méi an eisem Ëmwelt a Klimaprogramm hunn, fir op 100 Prozent erneierbar Energien ze kommen, ass an engems eng Fuerderung, déi zum Fridden an Europa an an der Welt soll bäidroen, wëll mer dann den Drock ewech ass, fir Interessen ausserhalb vun eise Grenzen aktiv ze ginn. Géigeniwwer där doten, deem dote Constat ass dann d'Fro, Wat fuerdere mer konkret? Mer fuerderen eben, dass d'Europäesch Unioun ni militäresch intervenéiert, wann et keng UNO-Mandater, legitim UNO-Mandater ginn. Mer fuerderen, dass d'NATO ofgebaut gëtt an dass mer eng méi breet Kooperatioun zwëschent méi Länner, viséieren, zum Beispill an der OSZE, wou Russland an aner Länner an Europa, déi net an der Europäescher Unioun sinn, jo och mat um Dësch sinn. Mer schwätzen eis kloer dogéint aus, dass se nach Atomwaffen op europäeschem Buedem stationéiert ginn an dass en déi, déi do sinn, Ofgebaut ginn. An deem Sënn hu mär, huet eis national Koordinatioun déi lescht eben och eng Resolutioun gestëmmt, fir dat doten och vun der Regierung ze fuerderen. A mär maachen dat och am Moment um Gemengenniveau, dass se mer do schonn dozou bäidroen, dass ëmmer méi Gemengen dat och vun der Regierung fuerderen. An da fuerdere mer, dass et e kollektive Sécherheetssystem an Europa gëtt, an där d'UNO hir ganz Roll spillt an déi net ëmgaange gëtt. An da wa mer schwätze vun Ofrëschtung, dann heescht dat eben och de militäresch-industrielle Komplex an Europa ofzebauen. wëll deen ebe grad mat deene Kricher a mat Oprëschtung seng Beneficer mécht an dat net am Intérêt ass vun de Leit, déi an Europa wunnen a schaffen. An da finalement ass eben den, ech hat jo dat kritiséiert vum Export, vum Waffenexport, wou mer kloer fuerderen, dass kee Waffenexport méi a Länner gemaach gëtt, déi an a Krichssituatioune sinn, vu Regimmer, déi d'Mënscherechter net respektéieren.